Ar y bach. Dihidon yn y corff, cael galon i symud ti bach fwy. Okay. Mae'r galon yn gweithio fwy caled pan ni'n camu a symud i'r ochrau. Okay. Y mwy y cyhyryd yn un cyrff sydd yn mynd ar draws y corff. So pan ni'n ei wneud ymarferion ti'n mynd ar draws Dyna fel i ni i ddihuno mwy y corff a mwy o'r galon. Okay? So yn aml iawn, gallech chi weld fi'n ochr gamu, symud ochr i ochr, sglyfio ffordd yma, ac mae fe'n ffordd fwy cyflym i ddyn o ran y corff. So i fi loncian, falle bych chi'n fwy hapus yn marcho ar yr unfan, okay? os chi'n barod i wneud bach o loncian, mae hwnna'n gret, achos dwi'n yn amrywyned Nawr yn ei geiliad, i chi'n mynd fod yn ei ni, oce? Okay? Rhywbeth bach o, achos bydd fi'n siarad yn ogystal â symud, mae'n hawdd i ddechrau symud yn, yn, yn, yn barod. Falle gallech chi feddwl bod i symud y breichiau fel athletwr, ti'n bach o fwy, oce? Okay? Rhywun sydd yn sprintio, bydden nhw Falle ar y, ar y unfan gyda'r coesau a breichyn sy'n mynd yn gloi. Oce. Okay. Felly nôl i gerdded. Y pwynt fi'n trio neud ydi, cael chi symud. Yna peth mwy bwysig. Oce. Okay. Fi wedyn yn chwifio mewn i chi. Dwylo yn y llinell gyda'r fron, okay? Hands around the chest, okay? A wedyn wrthnos diwetha, yn y sesiwn diwetha, oedd pwysau yn wal, a ni'n ymarfer, ymarfer y leg swings. Okay? Eto. Ehangu cyhyr yr hip. Ni ni'n moyn gwneud hyn. Cwrs yn mynd nôl, os cyffwrdd y llaw sy'n byw y byd, coes yn mynd nôl, mlaen, nôl, mlaen, siol, y mesyn nawr. Nawr, nawr, oce, ymestyn trwy ddat bydd fi'n neud hynny. Os ych chi'n gallu, gyd rhaid bach o stretch i'r cof mewn un nawr, oce? So, sefyll am yr un fan, dal y drod, pengliniau agos i'w gilydd, a tynnu nôl. Falle bod hwn yn gofyn gormod o rai pobl, so gallwn ni fod yn resto'n drodi uh, ar top um, cader, Neu'r soffa, a wedyn ti'n pwysio trwyddo, okay? Pwys trwyddo, eto trwyddo, top o'r hip, ar hyd y cod fan hyn, neu beth i'n siarad yn exit. Um, a, os ydych chi'n dyn, os ydych chi'n hefyd tyn gyda chi, a bod chi'n teimlo, ww, mae'n rhaid dipyn o stres, does dim gormod o ymestyn. Cadwch o'n i stretcho gymryd ydych chi'n gallu. Ni'n ei pethau eitha cloi yn bod yma, okay? Ond ewch trwy y pethau bach fwy gloi. So, yr ail sesiwn hwn yw hwn nawr, so ni'n mynd i cynyddu y gwaith ty bach yn fwy. So, fi'n mynd i eto deg rep o bopeth, okay? a ni'n mynd i doi set ohono fe. So byddwch chi'n cael ei mlaen i yr ail set yr amser eich hunan, ond ar y technegol ydych chi'n edrych amdano chi. So, mae'r squat gwrs rhywun peth ar sesiwn gyntaf, ond nawr fi'n dal pwysau yn y nwyloedd. Mae'r pwysau gallu bod yn rhywbeth o'r gamfa, fel kettlebell neu dumbbell, mae gallu bod yn, yn tin o baked beans, ar y gorffennol fi wedi iwsio tractor bach gwyrdd toi yn fab i, mae unrhyw beth yn ei tro, okay? ond bod ni'n ei dysgwo ti'n bach fel anodd. Okay? So fi'n troi 90 gradd, eistedd nôl, Gweithio trwyddo. Eistedd nôl. Gweithio trwyddo. Os am ddiwedd y byd, os mae dyna gyd o sbot sy'n digwydd i chi ar y foment, ond dros amser, ni moyn bod hwnna yn gwella, ac yn gwella, ac yn gwella. So mae eisiau bod fi'n cael bwyntio nawr, yn gweithio chest i mlaen, gweithio pen ôl i'n ôl, a bod y pwys yna'n agos i'n horff i. Os chi'n dal y pwysau bellach i ffwrdd fan hyn, chi'n fwy tebygol o fynd yn grwn, a hefyd, mae'n mynd yn lot fwy trwm pellach i ffwrdd y corff yn unig. So 10 rep o beth ni'n galw goblet squat. Pen lan, edrych yn syth yma, dyna'n siarad i. Okay? Nawr, mae'r lunge wrth yma, Sa'n ni'n mynd i trio pwysau, ok? Ond mae'r lunge nawr, ni'n camu nôl, a tro fi'n dod trwyddo, dy'r gos yn yr awyr. Nôl, cos yn yr awyr. Eto, os yn gwybod gormod, llawer y sofa, llawer yn yr wal. Os chi'n blino, hanner ffordd trwyddo, brec bach, ond wedyn chi'n chi gweld mae Pyn ôl, uh, sorry, pyn gyn i'r trwyddo, fi'n lle rhoi tyn bach fwy o blygu yn y gos cefn, sy'n mynd i fi lawr yn fwy isel, so fi'n gwythio lan fwy caled gyda'r gos blaen. Okay? Deg yn un ochr, wedyn fi'n rhoi y llall. Okay? So camu nôl, trad ddim yn rhy agos i'w gilydd, okay? trad ar led, Corff fflam, gôs yn y trwyddo, pwysau ar y gôs o fe sy'n sy'n ar y llawr, ond meddwl bod i'r hil yn gwthio mynd llawr hefyd. Oce? Llusgo nhw. A lan to. Lawr. A lan. So bydd rhai chi'n angen stop yn y canol, cael saib bach, a wedyn mynd nôl. Ond y trwyddo. Os ydych chi'n trio gweithio trwy'r llawr, nawr, push A dw trwydd yn uchel a ars yn sgwar. Dim yn rhi... Uh, uh, sgiwif. Fi gobeithio bod yna'n air i mi cael bod fi'n dymwyddiad yma, ond sgiwif, ddim yn syth, oce? Okay? Ond ni moyn i bod yn syth, so mae craidd angen gweithio i gael fi'n sgwar, guys. Ffordd yma. Oce, okay, fi wedi gwneud mwy na deg hwnna. So gyda'r ymarferion yma gyd, ni'n gwneud deg, Ni'n cael, ni'n rhan nesaf i'r uh, symudiad nesaf, deg, rhan symudiad nesaf, deg. A ni'n gwneud hwn i gyd dwywaith. Os i chi moyn, chi chi'n gwneud yr un ymarfer ar ôl ei gilydd. So falle na gyda fi ni'n gwneud squat am ddeg, cael breg bach yn mynd 90 eiliad, a wedyn ni'n eto. Oce? Okay? Cwm. Trydydd yma, gwrth o sgianau, present. Wrth diwetha, oedd pwysig yn ni'n dwylo ni, a ni yn gwthio nhw lan. Ok? Yn ogystal â hynny nawr, ni'n gallu gwneud ein gwrth o sgianau. Ok? Present. So eto fi'n mynd fod yn pendyniol nawr, ond tro yma fi'n mynd i orfod lawr yn fflat ar y llaw. So os ys mat gyda chi, bawd ar y mat, bysedd off y mat, a ymwriad i ydi gorwedd lawr, so mae'n chest ni, rhwng y nwyloedd. Okay? Dwylo bwyta chest, ac o fyna, gwthio lan off y llaw a sychu breichiau. Eto, y rhai o chi, dwi'n yn mynd hanner y pellter lawr, ar y bach ni mae'n gweithio i fod yn gallu rheoli y symudiad yr holl gofod lawr i'r llaw. Y sialens nawr ydy tynnu dwylo off y llawr a wedyn gwythio lan. Ok, so mae'r ma fron, mae'r chest yn mynd i'r llawr, trwy dwylo off y llawr, wedyn dwylo lawr a gwthio lan. Dyna'r sialens ni. A wrth bod ni'n gwthio lan, stumog yn gryf, so dwi ddim yn gwthio lan yn grwn fan hyn. Ok, gwthio lan y llawr, cryf trwyddo fyna. Seto ddeg, ok, a yn dwylo, yn dod off y llawr, a gwythio trwyddo. Ok, dyna le mae'r ma gwelliant yn digwydd wythnos yma. Ok, cool. Pedwerydd ymarfer. Wythnos diwetha, oedd dwylo wrth ein hwchor, a bod ni'n tynnu'r penelin yn agos i'r cefn, a jyst ei ddal e. Oce, so i mi ehangu, ond bydd tipyn fwy tuff wrth ymwneud hwnna, oce? Os ydych cefn chi bach yn grwn, bydd hwnna'n sialens. O fan hyn, gorau lan yn fflat, gwylod yng nghefn i, yn fflat nes i'r llawr, so mae tensiwn yn mynd o'n i, mae'n nghefn, mae fflat yn gallu bod gen lawr. Sesiwn diwethaf, dwylo fan hyn, sesiwn yma, ni'n ymestyn y breichiau. Oce, tynnu penelen lawr i ochr y corff, A dyna ein symudiad ni. Daw gan i'r to, penelin yn tyngu lawr, ni'n trial llusgo dwylo a'r penelin ar yr un linell. Eto, dim yn gyflym. Popeth da fi orau. Cadw mlaen i, i, i uh, ddal y siap gwylod y cefn, so dwi'n mynd cael mynd o fwy crwn yn ei hefn i, so mi eisiau gwneud y pelvic tilt, le mae'n hybu yn gweithio mynd i'r llawr, a mae'n ma mhen ôl i'n cyfannu. Okay? So gen lawr, breichio lan, penelu lawr i'r ochr. Okay. Eto, os ydych chi yn ei lot o waith wrth, wrth, wrth ddesg, neu'n eistedd gormod, yna ni'n mynd i fod yn fwy crwn. A gan bod ni'n gweithio yn erbyn graf y ti fyna, mae'n corff yn moyn ymlacio ar y llaw, so mae'n codi off y llaw ar y mynd i fod yn waith caled. Okay? Mae mwy o beth chi'n neud, mae mwy hawdd yn fynd dod, a yn ogystal gyda y gwaith yma, mae eisiau ni cario mlaen i wneud yr ymestyn i'r fron. Okay? O fan hyn, penerin at gilydd, jyst dal y stretch o'ch yna, a bydd hwnna'n helpu ni i agor y sgrid yma lan. Okay? So, ni'n diwethaf wedyn, Ydy, troi. Fi o'r ping, o, o, o pingin i'r ar. Dwy bing lun, gwneud fi syth ymlaen, hip yn gwneud fi syth ymlaen, dwylo a bysedd gyda'i gilydd. A na gyd fi wedi bod yn gwneud ydy troi mewn fan hyn. Ond chi chi gweld, dydy gwir yn ei horfi ddim yn troi. Okay? Mae'r t-shirt yn symud, dy'r trwser ddim. Okay? So, dim ryglo'n yn mynd o gwmpas fan hyn. Deg gloch, dau gloch, deg, dau, deg, dau, ond wythnos yma, ni'n mynd lawr, lan, lawr, lan, lawr, lan. So ni'n lle deg fan hyn, deg fyna, a deg ochr arall. Okay? Chi'n lle gweld y linell ni'n tynnu? Okay? Deg y gloch,

canol, ni'n gallu mynd yn diagonal hefyd, ok? Ar draws y corff hefyd. Triwch rheini er mwyn gweithio mwy o craidd. Yn ogystal â rheini wythnos yma, ni'n mynd i bach fwy waith craidd, ok? So, uh, yr un hawsa ni, ni'n mynd gordd ar ein cefnau. A gyda hwn, gweithio rhyw 20 eiliad, wedyn cael brec bach, a ni'n trial ymarfer nesaf, neu fel ni'n dweud gyda'r ymarferio mowr yn gynharach, Chi lle di'n ymarfer, wedi cael brec bach, o wedyn ni'n eto. Ok? So dyma'r ymarfer, ok? Gweithio cyhyrau gwylod dysymol i fi mae'n neud. So fi mae'n cymeryd annog am mynd i'r bola, annog y mas, tynnu motwm bol i fewn. Gwasgu'r cefn yn fflat i'r llaw, a i'r rhai hawdd chi, bydd hwnna'n ddigon o waith. A fi sy'n mynd dal hwn wedyn am rhyw deg eiliad a wedyn yn marcio. Ok? Y cam nesaf ydy angen bod angen mewn i'r bola. Mas. Tynnu bottom mor i fewn. Cefn fflat. Y gwell deg yn ystod ni hefyd yn fflat ar y llawr. Fi'n codi'r ben glin lan. O fyna wedyn, fi'n ymestyn y gos mlaen, mor bell da fi'n gallu, ond styd pant yn cael Adeiladu lan y gwilod y stumog, y y gwilod y cefn. Ok maen nhw hefyd yn gorfod bod fflat neis ar y llawr a wedyn mynd i tynnu nôl y lawr y llawr. Gos chwith yn dod lan, llusgo mlaen, nôl a lawr y llawr. So trwy gydol hwn i gyd, dyw gwilod y cefn ddim yn cael cryfanu, ddim yn cael rhyw grwn, ok? Dyw'r ysgwydau ddim i fod yn off y llawr, ond mae'r pen yn ymlacio ar y llawr hefyd, ok? Yr un sydd fwya caled wedyn, wedyn mae mwy o gyhyryd o lan, so ar y mynd i'r bola, mas, bot y bol i fewn, cefn o fflat. Un gos yn dod lan, y llall yn dod lan. Okay? Eto fi'n ofalus bod hefyd yn cael yn y brwn, so nawr fi'n trio ymestyn y gos ymlaen, Ail bach. A chi chi gweld y cyflymder i ddim yn mynd yn hyn? Dwi ddim yn mynd yn o'r gyflym. Ok? Llyfn neis, a dwi'n cefn ddim yn cael colli siap. Dwi'n gobeithio chi chi gweld fi wneud hwnna'n gwrdd fi hefyd yma. So, so cael colli'n siap i. Ok? Syth i fi teimlo bod fi ar y fi'n colli'n siap i, fi jyst yn tynnu nôl. Mlaen. Arno. Ok? A fi'n dal ma'n i weitho tan bod yn dod i nôl ar y llai. Ok. So mae yna lefelau gwahanol fyna yn yr un symudiad. Ok? Beth mwy bwysig, cefn ar y fflat neis, ok? Triwch bod yn ymwybod o mae gwirod ystymog yn eisiau weithio, dim cymaint ar y, ar y top, a definite dim yn y cefn. Ok. Yr un diwethaf, ok? Eto gwaith craidd, dwylo mewn llinell gyda'r ysgwydd, pengliniau mewn llinell gyda'n hepi. Okay? Eto, o fan hyn, llusgo'r corff ymlaen, so mae cefn o fraich yn gweithio at y tron bach yn fwy, anfon mewn i'r bola. Anfon mas. Bottom bol i fewn. Llusgo ymlaen, A o fan hynna, fi'n mynd llusgo un gos nôl off y llaw. Okay. Heb cynyddu pant yn nghefn i. Okay. Cos yn llusgo nôl, bottom wall i fewn. A na gyd fi'n mynd i nawr, codi'r llaw ar ochr arall, cos chwith di sydd dyfu yn yr awyr, a mae'r cos dde, yn, sorry, y law dde ni yn dod, o, oh, 2 gentimetr off y llaw. I ddalen, a dyna i gyd. Okay? Fi'n dalen am rhywbeth feiniad, fi'n newid drosodd. Okay? Llusgo mlaen, bottom ball i fewn, cwrs arall yn off y llawr, a mae'r lawr chwith nawr, ond dwi'n centimetr neu ddoi off y llawr, yn dalen rhyw bimp eiliad, Job done. Oce? So os y plant ydych chi'n gytra nawr, a maen nhw'n gweld hwn yn sôn am lot o waith caled, dwi. E? Oce? A chi'n meddwl rhywbeth mwy, mwy o sialens sydd yn nhw, neu eich hunan. Fi'n llistro un gos, oce? Pant y cefn aros yn gyson, llaw dde yn yr ochr llawr, Ok, so fi yn yr un siap eto. Nawr, y drod ddeu, neu drod sy'n dal gyda'r llawr, wrth ni'n cael y pwyntio, ho ho, mae hwnna hefyd yn dod off y llawr. A chi'n chi gweld i fi'n symud ti'n bach yn fwy, ond dydy hwnna, gwyrdd y cefni, ddim yn cael newid siap. Oce. Good. Wel, fi... Mae fe bach fwy o wres da fi yn hoff i nawr, y beth fi'n fi gobeithio bod yr un beth yn digwydd i chithe. Yr un ymestyn ni'n ei allu wneud, diwedd y sesiwn yma, fel wnaethon ni ar y sesiwn diwetha, a'r ymestyn wnaethon ni ar dechrau heddi. Okay? So, un o'r symudiadau ni wedi bod yn gwneud ydy yr hip flexor stretch. Okay? Over hyn, camu trwyddo. Tensiwn yn y plo. hip yn cael ei mestyn istel ar y dan. Yn ogystal â ni, ni'n lle mestyn o'r canol cefn, rhoi bach fwy o stretch ar cefn fraich. Ac yn racio. Okay? Os eisiau bach fwy o stretch trwy ddyn hyn, wrth bod y fraich mynd o'r lan, dwi'n ymestyn drosodd, yn creu bach fwy o stretch, newid drosodd i'r ochr arall, Mae hwnna'n ddigon o stretch i fi. Mae, mae, i, I fi nawr, mae fe'n fore dy llun, falle bydd fi wneud tyn bach o redeg, tyn bach gormod o redeg dros penwthnos, pethau bach yn dyn fi, eisiau fi wneud tyn bach fwy o resting. Okay? Yr hamstring wedyn, corff yn syth, cos yn syth, Okay. Fe rhai o chi yn mes ymlaen eitha pell mynd i fan hyn a teimlo ti mae dy bach fwy o mesur. Just bod chi'n teimlo stretch. So stretch bod yn boenus. Okay. So bydd i step newid drosodd. Camu, sythu, dal y fan hyn. Pwys ymlaen ti'n bach yn fwy os, os oes angen. Os, os oes angen, ti'n teimlo ti bach fwy o stretch, eto sef ei fod yn boenus. Ok, so os bych chi'n mynd i'r sesiwn cyntaf, gweithio bod chi'n mynd i'r sesiwn ar drwy tegwaith, triwch yr ail sesiwn fel ni'n gwneud heddi, bych chi'n teimlo tyd bach fwy o welliant. Os ydych chi'n mynd i fod tyd bach fwy caled, mae'r pwys allu bod bach fwy trwm, os chi'n mynd eto tyd bach fwy caled to, opsiwn eich chi. Os chi'n arafu symudiadau lawr tipyn yn fwy, bych chi'n teimlo tipyn fwy o waith um, yn y cyhyrau. Yr ail beth, faint o ymlacio chi'n cael, faint o rest sy'n rhwng y sesiynau, rhwng y sets. Os yw'r rest yn dod yn llai, mae fwy o waith yn hyn. Oki roki. Da iawn pawb, wylech chi'n y sesiwn nesaf. Hwyl!